Salam hormatly watandaşlar. Zdrastwuyte dorogiý Türkmenistancy. Halk bize bir däl iki däl indi dile geldi bile geldi bize kän sorag berýärler. Indi şu wagt bolup ýören zatlary seredýän bolsaňyz esasy muny ine DBT diýýär-de. Muň ine şu syn ediň, eger-de bir ýerden bir syýasat işine goşulýan adam bolsa, oň bir öz düşünjesi bolmaly. A bular näme etdiler? Bulara biri tabşyran ýaly-a. Ine şu wagt Gazagystanyň ýaňky bi nemesi bar, ol millioneri Ablýazow. Ine onda-da bar DWK. Eý, şoň üstündäki kepderijik znaçogyna çenli şoňky. Näme üçin bular şu zatlara üns beren zatlar? Bi, ina, Mmakka maşennik daga aralykda ol arabatynyň suratynam goýup gördi. Näme üçin şul adamlar şeýle biperwaý garaýarlar, sebäbi halky äsgeren zatlar. On dokuzynjy ýyl golaýlap başlanda Ilki bilen şol Makky Maşenik bilen Birmingemiň ene doňuzy geldi. Olara-da şol goltgy berýänem esasy ýaňky Mohokantuşka hem-de agzybirligiň içinde şol iki tarapa işleýän adam diýip Şol Çawuş lakamyny alan adamyna şu dördüsi esasy işläp ýör. Indi bulara esasam näme şol Maky maşenigem bi birmingemň ene doňuzam näme bular türkmen dili bolsa duran ýeri. Gürlejegem bolýarlar öwrenjegem bolýarlar welin ýöne bilenaklar. Garaz indi bulara türkmen dilini bilýän adam nä bir ýerden geldi. Ine ol DBT diýdi. Onnoňam bi oň lider. Onnoň ýende lideriň birem ýaňky Birmingemiň ene doňuzy. Şol orslarda bir gürrüň bardyr, Dva debila это sila. Seň gurnan edaraň häzir şo Mawrodi-da şol. Mawrodi, syýasy taýdan sen kezzap. Ýöne Myrzarr men saňa bir zat aýdaýyn. Şägirt halypasyndan ozdurmasa, kär ýeter diýýär. Seň halypaň çawuş bolýan bolsa, Ol deme gelen maç eşek ýalap aňňyryp, gör daş-töweregine siýdigini syçradyp, Waý, eşek gerek! Eşegiňki gerek, ýogynragy gerek, uluryragy gerek aňňyryp ýör şol. Men edil beýle bar-a, muň hem kütek, hem şol derejede hem gülkünç özüni alyp barşy, şeýle ejiz, şeýle namartdyr öýdemäpdim. Eger-de seň halypaň şol bolýan bolsa, onda sen kim, seň gapdalyňdakylar kim? Hä? Men saňa ozal aýtdym-a, ýoldaşyň garga bolsa, iýmitiň poh bolar diýip. Myr-zyrry. Oňam beýleki seň ýanyňdaky bilen-ä men gürleşjekkä ýaly ol, oňa bar-a, boka daş atan ýaly-a ol. Ärsiräp, dul etine minen gyrnak ýalak bir zat diýseň şa süýkenip otyr. Oňa zat diýer ýalak däl-ä. Bir zat diýseň uçguryna ýapyşyp bar-a, ho, dula baksa näme diýjek-äý? Ine bir aýyp, aýybyň üstünden barjak. Ýa-da gürlände bar-a, aý näme, Gepiň ol Magtymguly atamyz aýdypdyr a ýaňky aýdan sözi bar a gürläbilmeýän agyzdan syçyp duran göt ýagşy diýip. Hä? Starik Kerizow skazal näme starik näme maňa sen gyzyňy bermini tiň mama nä gysyr çykar öýdýäňmi? DWT diýen bolýaň lider diýen bolýaň sen ohowo. Aý sen özüňe kim diýseň diýäý. Meň üçin siz bu siziň baryňyz kezzap Mawrodi hakykyna Mawrodi siz.
Yzlyna dört gezek seretdim. Seredip diňläp goýup bolanok. Geldi aga türkmen halkynyň ýüreginiň üstünden aýakýalaňaç ylgap geçdi diýýärä. Ýok. Maraton etdi.